Хәерле кичләр. Э, бүгенге тема 100 э, ел элек татарлар милли тарихы турында. Э, иң башыннан сезне кызысы килә иде, бүген Мираж кичәсе. Шунда әйтәсе килә иде миңа. Әйе. 100 ел элек татарлар милли тарих турында. Аслында монда нәрсә нәрсә истә тора кирәк? Ягъни 20 нче гасыр башында татарлар яңа интеллигенция белән килә. Ягъни ул да җәдидләр. Шул ук җәдидләр белән кадимчеләр спорга киләләр, ягъни нинди укыту форматы булырга тиеш дип. Асылында 20 нче гасырында татарлар дөньяви фәннәргә күчәләр, ягъни әдәбият, тарих, география һәм математика һәм башка башка шундый дөньяви фәннәр һәм моның белән бәйле чыга сорау так эшлиме эшлиме эшләү тиеш әйе Әйе. Кем без дигән сорау килеп чыга. Асында дөньяви э, сораулар чыккач, яни кешеләр уйлана башлагач, э, милләтебез кем, без кем, татарлармы, төркләрме, монголлармы, яни бу сорауларга җавап эзләүчеләр э, килеп чыга. Ул да булса, ну ул сорау белән э, Шкабудимир җәни инде 19 нчы гасырда шөгыльләнгән, э, Каюм Насырида һәм 20 нчы гасырны алсак, Ул да безнең тема белән бәйле тарих һәм безнең монда тарихчылар килеп чыга. Ул да Зәки Вәлиди булсын. 1912 елда китабын яза татар һәм төрки тарихы. Һәм минем эшләгән объект исследования дип мин аның белән курс эшен яздым. Адельбари Баттал Таймас. Бәлки кемдер ишеткәне бардыр аны. Мин Мәсәлән, аны ишкәнем юк. Шуңа күрә бик кызыксындым, аның биографиясен өйрәнү һәм аның хезмәтләрен өйрәнү. Әйе, кем ул Абделбари Баттал Таймас? Ул 1881 елны Яңатау дигән авылда Бузулук уездә Самара губерниясендә туган. Асылында ул крестьян гаиләсендә туа һәм баш, ничек әйтим, Уку йорты ул Русулиядә укыган Троицк шәһәрендә. Ул да булса ул җәдит мәч, ай, мәдрәсәсе. Ягъни ул анда яңа форматта укыган. Һәм анда укып, ул 1905 нче елда Каирга кичеп китә. Анда Галия, ай, ничек әле? Ни диелә анда уку йортта?

Ул үзенең публицистик эшен башлый дип инде әйтсәк була. Ул анда татарлар, төркләр ну, Россиядә халәтен турында сөйли. Ягъни ничек яшиләр, ниндирәк хәлдә торалар. Һәм гарәп телендә аларга ачыклый. Соңыннан 1908 елда ул Россиягә кайта. Һәм анда Троиц шәһәрендә укытучы булып эшләвен дәвам итә. Һәм монда беренче китапларын яза, ул да Акмулла, ул казах поэты хакында инде китаплары. Һәм иң төп китабы, ну, мин минем өчен инде ул татар тарихы дигән китабы. Әле соңына кайтырбыз. Әйе, ул ул китапны мәктәп укучыларына яза, ягъни һәм анда милли сорауларны да күтәрә, Ага, ансы калдырырбыз. Соңыннан ул милли, э, милли шурада да катнаша һәм аның өчен э, большевиклар килгәч, э, ул китергә мәҗбүр, ул Финляндиягә китә. Э, Финляндиядә хезмәт итеп, ул анда татар балаларына, балаларын укытып, э, Һәм 21 нче елдагы ачлык булган, Поволжьеда ачлык булган вакыйгага ул ярдәм итте. Ягъни акчаларны җыеп, ну, меценат дип әйтәбез. Ул ярдәм итте. Соңыннан ул Төркиягә күчә. Төркиягә күчә. Әйе, анда аның бик төп э, мәкаләләре дә языла. Иң э, шундый бик, ну, автобиографик түгел инде. Әмма дә ләкин 18-21 елларның елларын ала, вакыйгасы анда э, большевикларны тәнкыйтьли, тарихка сылтамалар ясый, фикерли, бик шундый теге субъектив ягыннан Габделбари Батталны өйрәнер өчен бик кызык аның фикерләрен. Ул бу китапны тормыш ахырында язгандыр, Так, 62 дә ялгышмасам. Тагын ул Төркиядә э, нәрсә белән шөгыльләнә? Ул э, телләр белән шөгыльләнә, ягъни ул э, кайчан төрек теле араб теленнән латинга күчкәндә, ул ул ничек дип әйтим? Аның белән шөгыльләнде, ягъни ул эш белән, ну, эшләде аның белән. Өлешен кертте, әйе. Һәм дә тагын китаплары аның бар. Нәрсә дип аталган әле? Казан төрекләре дип. Ягъни баштан Казан, ай, татар тарихы дип язса китабын, әйме, дәреслек буларак. Инде Төркиягә киткәч, ну инде ул большевиклар вакытында да фикерләрен үзгәртеп, Төрекләр дип ата башлады. Ягъни Казан төрекләре, татарлары түгел, төрекләр дип яза, э, яза. Һәм анда ул китапларны Ризедин Фахреддин хакында язган, Муса э, Бигиев, Алимҗан Буруди һәм ике Максудиләр дигән китаплары чыга Төркиядә. Асылында Төркиядә Төркия китеп, ул Татарстан турында яза күп итеп. Татарстан җирләрендә Татарстан шәхесләре турында. Ул Төркиягә китеп Заки Валиди белән мөнәсәбәтен дәвам итә. Вот, вот асылында шундый шәхес. Шундый шәхес. Һәм без күчәбез китабына. Китабына. Монда булса, так, там күчми. Күчтән. Әйе, татар тарихы иске татар телендә язылган. Кем укый белә, укый аласыз. Һәм мин сезгә аның кереш сүзен Мульфедин дип язган, әйе, кереш сүзен укысым килә. Ул анда ачыклый ни өчен бу китапны язган һәм актуальлеге нәрсәдә. Ә, бүгенгә хәтле безнең милли тарихка гаит байтак әсәрләр чыкты. Боларның һәммәсе әле бүген рәткә салынып җитмәгән. Күптән түгел яшь тарихчы Зәки Әхмәт Вәлиди әфәнде үз тарихыбызга даир әсәр Төрек-татар тарихы атлы кушты. Инде милли тарихны мәктәпләрдә укытуының тиешле дә бик нык сизелә башлады. Ләкин әле укытырга бер дәреслек юклыктан, тарих мәгълүмаләре уңайсыз хәлдә калалар иде. Мин үзем дә шул Уңышсызлыкны күргән бер кеше булганымдан, язып укыткан сабакларны нигез итеп, менә алдыгызга яткан шушы дәреслекне тәртип иттем. Минем бу кыска бер дәреслек булганымдан, гомуми төрки кавемләре хакында сүз сөйләргә керешмичә туп-туры үзебезме насыйп булган Камма болгарлардан башлап киттем. Азиядә килгән татарлар, анда дәвамы булырга тиеш хәзер. Азиядән килгән татарлар безнең бабаларыбыз Болгарга истила иткәннәр, алар белән котышканнар, аларның җиренә килеп падишаһлык сүргәннәр, аларның исемнәрен бетереп, аларга үз исемнәрен беркетеп калдырганнар, шулай булгач, безгә үз татарларның борынгы хәлләрен белүдә бик тиеш. Менә шул сәбәптән бу китапның бер өлешен татарлар тарихы шигальләндерде. Ягъни монда монголларны китерә инде. Ә мугаллимнәр шуңа дикъкать итсеннәр иде, татарлар килүдән, ягъни 1236 нчы миладидән элек без болгар булганбыз, әмма шундан соң тарихыбызны татар белән болгарның кушылуыннан чыккан татар итеп җибәргән. Димәк, безнең тарихта и ике мәгънәдә йөртелә. Татар ике мәгънә, угу. Минем ният китабны мөмкин кадәр рәсемле вә хариталы ясау иде, ләкин әле бу Юлы ул эшләр насыйп булмады, әлегә татар тарихы укытканда Тырнауның тарихы атлысыннан файдаланып торырга ярый. Хосусан аның Русия тарихында гаит атлысы безнең бер кысмына яхшы ук хезмәт итә ала, мәсәлә, анда Бату ханның фәтүхаты ап-ачык күренә тора, күренеп тора. Баттал, 1922 ел, унөченче август. Әй, ну шулайрак яза һәм асылында китапта ачыклый, ни өчен бу китапны язган. Без кем, булгарлармы, татарлармы һәм бу милли сорауга җавабын дим, эзләп тасвирларга тырышты. Әйе. Беренчедән, әйе, дин. Мин уйладым ничек эшләргә, Болгарлардан Алтын Урдага күчеп Казан белән бетерергә, яки и мин килдем, вот алар барыбер бер бер турында шунда дин, дингә бүлдем, хатын-кыз торышына бүлдем һәм руслар белән мөнәсәбәткә бүлдем һәм инде милләт соравына аны соңына калдырырмын. Әйе, дин. дин дигәндә асылында бу эшнең миңа нәрсә кызыксындырды авторның субъективлыгы ягъни фактлар түгел мәсәлән нинди елда булган нәрсә булган анысы мине кызыксындырмый чөнки ул дәреслек апа гафу итегез бу дәреслек балалар өчен һәм балалар өчен Нинди үрнәк, то есть нәрсә автор әйтергә тели, нәрсә җиткерергә тели. Вот ансы мине кызыксындырды. Һәм дин ягыннан мисаллар китерәчәкмен сезгә хәзер. Гарәпләрнең сәүдәгәр вә галимләре бай вә мәдәни булган безнең Болгар мәмләкәтендә бик тә иртә килеп җиттеләр. Катлаусыз булган ислам дине үзләре кебек Ак күңел булган гарәпләр бик ошадылар да, һиҗрәтнең беренче гасырында ук аларның динләрен өйрәнә башладылар. 921 милади елында Багдад хәлифәсе әл-Муктадир билләһ Җәгъфәргә хат язып дин өйрәтер өчен мәсҗид салып, минбар торгызу, дошманнардан саклатырга курган вә крепостьләр салу өчен осталар җибәрүне үтенде. Әхмәд ибн Фадлан исемле язучылары булып, ул ошбу сәяхәт хакында бер китап язган.

Ул посольство Багдадтан килүен китерү. Чөнки Зәки Валиди ул китапны 1923 нче елда гына таба, Иранда. Ә бу китап 1912 нчедә язылган. Һәм мин дөресен әйткәндә чыганакларда җавабын тапмадым, әмма минем научный руководитель белән Җәүдәт Сәлимович белән сөйләшкәндә, ул миңа әйтте, Мәрҗани үз вакытында Бохарада укыганда, ягъни бу чыганаклар белән таныш иде. Шуңа күрә шундый вот кызык мәгълүмат килеп чыга. Дин дигәндә тагын Ну, монда, монда вот Булгар чорын әлегә сөйлибез. котлаусыз булган ислам дине үзләре кебек... А, юк, шул кеше гына икән. Так, ярар. Һәм монда бер темаларга берсе алар ничек дип, ну, пересекается дип ничек була пересекается татарча? Кисешәләр, әйе. И монда руслар белән дә мөнәсәбәт э, килеп чыга. Э, Владимир ислам динен э, диннең аракы исерткеч эшедән э, так, ага. Ну, сәбәпле э, рус ердән э, күңелле нәрсә а- аракы эчү Без анысыз тора алмыйбыз, дип Абделбари Батал цитатаны китерә инде. Ягъни нинди болгарлар ак күңелле, нинди монда теге пример алып килә үрнәк руслардан. Әйе. Һәм дин ягыннан нәрсә мине кызыксындырды, ул Алтын Урдагы вакытында ханнарның диннәргә карата, ничек дип әйтим, аларның план подход ягъни дингә нинди булган чөнки беләбез ки татар татар тарихында күп вакыйгалар булды ул ун сигезенче гасырны алсак ул да татарлар белән урысларның мөнәсәбәте яме ислам белән христианствоның һәм автор берничә мәртәбә моны ачыклый ул да толерантность дигән әйберне Ягъни Чингисхан бөтен төрек татар а юк хәзер. Чингисхан мәмләкәттә һәрбер дин һәрбер дин мөхтәрәм иде. Бер халыкның диния Хәзер бераз тотлыбрак, бераз та этот, волнуюсь дигәндәй. Яни хәзер үз сүзем белән әйтермен, автономия булган дин ягыннан. Шуңа күрә дә бу картинканы куйдым. Әле игътибар итсәгез, тегендә мин теге отдельно кисеп куйдым, ул да тенгрианство, ягъни монголларның, татар Азиядән килгән татарларның Дина. Әйе. Так, э, асылында Абдулбари Баттал тагын да үзбәкне китерә, э, мисалга, ничек ул исламны э, кабул итте һәм ул әле аны, ну, күтәрә, шәхес буларак. Һәм Тагын бер кызык мәгълүмат бар дин белән бәйле. Ул да Улук Мухаммед. Ул Василий II белән сугышканда Билев сугышында анда рус гаскәрләре күпкә күбрәк иде инде. Һәм Абдулбари Баттал шундый фактны китерә, белмим, каян алгандыр ул аны, чөнки беренче тапкыр күрәм. Хан хәзрәтләре Аллаһтан башка һичбер ярдәмчесез яклаган корып тәһарәтләрен алып, бер агач күләгәсенә барып, ике рәкәгать намаз кылды дип әйтә. Ягъни. Шундый теге безысходность дип әйтим инде, әмма сугыш алдыннан автор китерә шундый фактны, хотя, ну, монда источниклар да юк. Шуңа күрә мин инде моны субъективизм дип э, атыйм һәм балаларга үрнәк дип игълан итәм үземә. Һәм дә моңа кертеп мин хатын-кызның э, торышын, халәтен кертергә булдым. Анда бер ике сүз булырдыр. Э, мәсәлән, Абдельбари Баттал нәрсә дип яза Болгардагы хатын-кызлар турында? Яни падишахның бер хатыны гына булган дип яза һәм аны яхшы дип күрсәтә. Яни алай булырга да тиеш дип күрсәтәдер. Э, һәм нәрсә дип яза Болгарларда хатын-кызлар белән ирләр бергә су куенганнар. Бу аларның әдәпсезлеген түгел, бәлки намуслыгын ва хөрмәтле булуларын сәбәп булгандыр. Ягъни Болгар инде ислам дәүләте буларак һәм дә Ну, белмим, ничек алай язырга була? Бит минем өчен шундый парадокс килеп чыкты. Ни өчен ничек алай ирләр белән хатын-кызлар бергә су куй суны намуслы һәм ничек дип әйтим, хөрмәтле дип әйтеп була? Мин шундый фикерләргә килдем, чөнки ул вакытта э, шул җәдидлек вакыты. Ягъни укулар э, үсеше вакыты һәм хатын-кызның э, җәмәгать ничек дип әйтим? Положение общества меняется. Һәм бәлки моны аклар өчен ничектер шулай мин нәтиҗәгә килдем. Яни шуның өчендер, бәлки башка сәбәбен күрмим. Һәм алтын урда вакытында э, мисалны китерә. Э, Хатын-кызлар бик э, ихтирам итәләр вә булар тәмам э, иректә. Ярдәмсез йөриләр иде. Һәммәсе бер дәрәҗәдә хөрмәт Күрәләр иде. Ну, ягъни вот хатын-кызның халәтен дә Абделбари Баттал шитеп шулай яхшы яхшы күрсәтә. Минем өчен ул да бер үрнәк, ну, бер сигнал дип әйтим, ягъни ул аны юк, юктан әйтмәгән. Әйе. Хәзер күчәсе килә ханнарның сурәтләренә. Әйе. Чөнки тарих ул шундый бер, ягъни ул тәэсир Бөек кешеләрне, ягъни үрнәкләр күрсәтеп, ул кумирларны, ягъни күз алдына китерә. Һәм минемчә Габделбари Баттал моның белән, ну, яхшы эшләде. Ягъни субъективизмда күрә алабыз. Ягъни Чингисханның тормышын китерә, аның балалык чорын һәм нинди дәрәҗәгә килде ахырында һәм аны көчле итеп күрсәтә. Ягъни бу да минем өчен теге кызык булды. Ул аны ничек дип әйтә? Чингиз нык чугучы үз ирекле мәгънәсендә дип тасвирлый Чингизханны. Без беләбез монгол теленнән Чингиз хан ул Чингиз ул су һәм сулар ханы була. Ягъни Азиядә алай-болай сулар күп булмагач, ул дөнья ханы була дип тасвирлый алабыз. Һәм ну Абделбари Баттал безгә әйтә ул нинди чын, көчле, нык булуын әйтә. Һәм э, Батуга да бәй, бәй, бәйгесен әйтәсе килә. Э, Бату хан э, олы гәүдәле, кызыл э, чырайлы, ачык йөзле, бик э, э, э, бик тоткарлы э, так, сәясәт Эшләрендә оста, батыр, тәҗрибәле, сугыш чыкларында хиләл вә тәдбирле. Ягъни шундый фактларны китерә. Ну, ничек тә әйтим, вот укучыларга образ, вот бу хан көчле булды, тәдбирле булды, уңган булды. Вот сез дә шулай булыгыз дип әйтәсе киләдер. Һәм Хан Бирке дигән оценканы бирә. Асында Бирке ул беренче ислам кабул итүче. Әйтә, Хан Бирке кан түгү, шәһәрләрне харап итүдән сакланучы акыллы, тәдбирле вә бату бер падишаһ, батыр бер падишаһ иде. Ягъни монда да күрә алабыз шундый теге оценка бирү, образ ягъни китерү. Шул ук Үзбәк хан, Үзбәк хан турында яза. Ул да Батудан соң иң эшлекле, гадел, галәм, галимне ихтирам итүче, Кыпчак йортында ислам вә гыйлем таратучы дип әйтә. Яни бу, ну, укучылар өчен. тагын бер үрнәк. Һәм Тактамышхан. Беләбез ки, Тактамышхан вакытында смута ник ничек әйтә алабыз? Смутаны? Булгавырчыр. Ничек ничек? Булгавырчыр. Булгавырчыр. Әйе. Ул Тактамыш ханны, ягъни яхшы күрсәтә һәм әйтә, ул күп кайгыларны күргән дип әйтә инде. Ягъни ул хан буларак аның ягына тора. Һәм Аксак Тимер, Тимерлан дип әйтәбез инде, һәм Идигейны. Ну, Тимерланны ул гомумән тәнкыйтьли, әйтә, аның йөзеннән вообще дәүләттә шикәйтегез Айдар агай. Булгавыр килеп чыкты. Һәм Идигей Идигей дигән шәхес, ул да шул булгавырда катнашкан дип әйтсәк, ул аны акыллы, тәдбирле, батыр вә даһи бер кеше булмаса да, татар дәүләтенә бик зур зыяннар тиде дип әйтә. Үз файдасы булуда гомуми файдаланыр корбан итеп Аксак Тимерне хан булып куйды дип әйтә. Яни монда да субъективизм күрә алабыз. Һәм монда э Алтын Урда төшүне ничек ачыклый, ничек э, безгә укучыларга э, әйтә. Менә ки э, тирә ягын тетрәтеп торган Шәүкәт мөхәббәтле Урда дәүләте шулай татарларның үз куллары белән яңадан аякка басмаулык рәвештә егылган, дип яза инде. Әйе. Е, так, монда е, дәвам итә Казан ханнары һәм аларга е, әйтим, билге кую. Һәм мин аларны калдырсам да була. Казан ханлыгы җимерелү. Әйе. Иң бу китапның минемчә иң төп э, темасы. Но аның башы мин башлар идем руслар башкача атар идем. Мәсәлән, руслар белән э, татарларның мөнәсәбәте. Э, ул Булгардан килә. Ягъни вот күргәнсездер, ислам белән христианство, э, Владимир беренчене үрнәк китерү. А, так, так, так, Әйе. А, Абдельбари ну, китабыннан. Бу халык төрек оругларыннан булып, телләре дә төркче. А, юк, хаф итегез. А, ул нәрсә дип әйтә иде? А, татарлар белән татарлар һәр вакыт русларга ярдәм иткәннәр. Ягъни Русларда ачлык булса, татарлар үзләреннән барып аларга ярдәм ярдәм ярдәм итәләр иде. Әмма дә ләкин руслар яхшы хәлдә булгач, безгә, ну, безгә килеп, Болгар җиренә килеп, шәһәрләрне яндыралар иде һәм башка-башка шундый начар эшләрне эшлиләр иде. Әйе, бәлки дә шулай. Ягъни тарихтан без күрә алабыз, э, шул ук татар тарихы энциклопедиянең икенче томнан анда э, мәкалә бар, анда күрә аласыз. Кем ничә тапкыр кем белән сугышты, э, руслар бардымы, татарлар, болгарлар бардымы. Асылында Абделбари Баттал объективлык белән яза, әмма дә ләкин субъектив оценкасы минем өчен мөһим. Яни нинди үрнәк күрсәтә болгарларда. Һәм Алтын Урданы күчеп безгә мине кызыксындырды инде Баталның рус белән татарларның мөнәсәбәте һәм Казан, ну, дальнейшем Казанның төшүе. Мәсәлән, Абделбари Батал бик каты, ничек дип, орыша дип әйтим инде, әйме, теге тәнкыйтьли, татарларны кем русларга чык чыкты, руслар белән бергә тат, э, Казанны җимерде. Ул да булса Касыйм шәһәре. Һәм бу сүзләрне, бу сүзләр дип инде э, бу э, линия өчен, бу, ягъни мондый фикерләрне фикерләрдә торган өчен аны судка да җибәрәләр иде. үз вакытында. Аннары җибәрделәр. Э, Бик кызык минем өчен ул да Шах Халины э, аңа билге куя ул. Һәм әйтә, э, Шах Алины хан булуы Казанның Мәскәүгә, Казанның Мәскәүгә

билгеләвен укыйсы килде. Һәм минемчә бик көчле эмоциональ яктан да китерелә. Сөембикәнең елавы, качан руслар Казанга киләләр һәм Сөембикәне һәм Үтәмеш Гәрәйне Мәскәүгә алалар. Һәм монда цитата китерелә.

Так, синең сөекле хатының белән углыңны монда бит калган. А, юк калмаган. Ага. Улымны дошманлар тоткан итеп алып китәләр. Ник син безне йөр өстендә калдырып киттең? Безне Мәскәү падишах падишахсына Тотып бирделәр. Минем алар белән сугышырга көчем, көч тә, ярдәм че дә калмады. Йә, падишаһым, ач миңа кабереңне, икебез генә урын булсын бу кабер, икебезгә булсын бу кабер. Яшь хатын, хатыныңны үз яныңа ал,

антларын боздылар дип әйтә. Я падишахым, син миңа җыеп кайтыр аңлашылмый. Каты күңелле гаскәр гаскәремне тотып алырга әз әзләр әзерләнеп, ишек төбендә торалар. Моңарчы мин ханбикә идем, инде кайгылы, ярлы бер князьяк булдым. Мин инде җылый да алмыйм, яшь агып күзләрем кипте.

Серебряный, әйе, серебряный. Э, э, аның да яшьләре тамды дип яза инде. Яни бу э, белмим, бик эмоциональ сүзләр. Минемчә. Һәм дәвамда инде э Абдулбари Баттал Казанны алу турында әйтә. Һәм монда э, Ядкәр ханның килүе һәм аны э, плен, пленщикка әйтәбез без. Әсирлеккә, иә. Әсирлеккә алуына. Һәм тагын бер тапкыр э, Абделбари Баттал китерә ничек татарлар үз үзен предать саттылар, әйе. Шул ук монда сюжет. Камай исемле бер мирза шәһәрдә бөтен серләрне юлап бирде, ягъни Иван Грозныйга. Һәм Иван Грозный моның өчен аны бик күп бүләкләр белән бүләкләр бирде аңа. Һәм асылында, яни моның белән бетә сюжет. Казанны алалар, Казанны җимерәләр, анда бик шул тоже эмоциональ сүзләр, ничек анда ташка таш, яни шәһәр калды, э, янды һәм ничек тәннәр өстендә йөргәннәрен бик шундый эмоциональ китап, минемчә укучылар өчен. Аны соңыннан нәтиҗә эшләрмен, һәм бәлки бергә дә эшләрбез. Әйе, һәм китап нәрсә белән бетә? Ул да булса Синбикәнең тормышы, ягъни тормыш соңгы көннәре. Ничек аны чукындыралар һәм ул Касыйм шәһәрендә вафат булган дип әйтәләр. Ну шундый озагы. Ягъни балалар өчен мондый китап бик тәэсир тәэсирле минемчә. яғни мондый китапны укысаң вот мин укыганда шундый теге ачу да чыга кебек әмма теге уф дип теге ишетеп историческая память дигән әйбер чыга һәм минемчә татар ай һәм минемчә тарих ул чынлап та милләтне формалаштыра һәм Шуңа күрә объектив белгән, ну, тарихны объектив белгән халык ул, белмим, ул көчле. Шуңа күрә Әбделбари Баттал моның өчен күп хезмәт куйды һәм эшен дәвам итте Төркиядә дә. Һәм милләт соравы калды ахырында. Милләт дигәндә Әбделбари Баттал Бу китапта китапны татар тарихы дип атый, ягъни татарлар дип әйтә. Болгарлар белән татарларны берләштерү, ягъни монголлар килгәндә, ул әйтә, алар бергәләшеп татарлар булдылар. Ягъни бу собирательный дип название дип әйтә инде. Һәм соңыннан инде аның фикерләре үзгәреп, уже үз тормышында 18 нче елларда бу китапларда күрә аласыз, ул Яза Казан төрекләре дип, яни төрк төрекләр дип әйтә. Менә асында шундый мәгълүмат минемчә бик кызык, ну миңа бик кызык булды аны китабын укырга һәм шундый нәтиҗәләр эшләү, ничек ул тәэсир итә укучыларга 20 нче гасыр башында. Яни ул вакытта андый китап кирәк булгандыр. яғни көчле булыр өчен һәм рәсәй империясына ничектер каршы чыгып ну шундый самоидентичность самосознание килеп чыга аренага вот әгәр дә сорауларыгыз булса мин тырышырмын җавап бирергә рәхмәт игътибарыгыз өчен

Теге фундаменталь бу сорау белән шөгыльләнмәде дип әйтсәм. Ул монголлар турында теге татарлар дип яза, тегене кавычка куеп яза иде. Теге татарлар, ягъни Азиядән килгән татарларны. Вот, мин нәтиҗә ясыйм, ягъни бу татар сүзе ул собирательный. Ул төрекләр дип основасында төрекләр тора, ул Шабдимәрҗин концепциясендә инде. Һәм ул татарлар дип әйтә. Татарларны яклый, ягъни ничек русча дип әйтсәм, не гнет линию тюркизма дип әйтә. Татарлар дип әйтә. Вот минемчә анса мөһим. Әмма бу аның беренче китабы, аның издательство ничек дип әйтә? Аның әле 3 тапкыр бу китабы чыгачак, һәм анда Болгардан Элегрәк тарихы була. Төрки халыклар, ягъни гуннарга турында ача. Әмма мин бу эшне әле аның белән таныш түгел. Аны инде диплом буларак мин бөтен китапларын җыярга телим. Һәм анализлау һәм Габделбари Батал китапларын нацистроительствосында шундый бер нәтиҗә ясау инде, карашларын.
Менә бу Казан ханлыгы белән бәйле бәла булган тарих Күбетин Бермәлсез сөйләгәнчә ничектер татарлар анда миннән яхшы халык, урыслар аларга каршы бел килә, аларга һөҗүм итәләр, аларга борылышалар. Менә бу образ Күбетиндә кешеләрне аера торган образ килеп чыга бит инде. Нигә бу ул шулай балаларга, өлкән кешеләргә сөйли, бердәмлек турында сөйләмәгән дә. Һәм ул, минемчә, ул үз вакыт өчен шундый вот кирәк китап, ну, шундый китап кирәк булгандыр. Мәсәлән, хәзер без аны аңлыйбыз, үз вакытында ә, потребность булган. Милләт үсүен, ягъни патриотизмны үстерү. Ягъни күрергә, әйе, вот без татарлар, шундый безнең шанлы тарихыбыз булган. Һәм, ну, мин әйткәнчә, яни бу чор татар милләтенең как бы э, формалаштыру. Һәм мондый китап, ну, минемчә показатель инде. То есть нинди юллар белән, нинди рычаглар белән кулланып ул шундый ну, милләтне как бы үстерә. Бит инде балалар ул бит инде тарих, минемчә, бик тәэсир итә.

Шул вакытта да менә шушындый китаплар, шул исәптән мәктәп дәресләре дә менә бу формалаштыру эшенә өлеш керткән. Һәм монда, әлбәттә, тәгәр дә уйласа, урысчадан бердәм була кызым. Ул сафсата була бит, чөнки ул вакытта бар аны алай гына үткәрә алмыйлар, чөнки әгәр алай ясалар, милләт төзүнең мәгънәсе булмас иде.

Ну әйтәсе килә тагын бу ну тарих китапларыннан беренчеседер ягъни балалар өчен ну как бы бәлки булганнардыр анда мин караган идем тарих тарих тарихи китаплар чыгалар иде әзәзләп ну бу тарихи китап ну беренчеләрдәндер шуңа күрә экспериментален дип әйтәс әйтсәм инде ну тагын өч өч ике тапкыр ул чыкты тагын бер тапкыр ун сигезенче елларда һәм егерменче гасырларда вот шулайрак
Менә Ләйсән шул милләт формалаштыру процесслар ул вакытта булган һәм менә болай анализ ясасак ул вакытта һәм хәзерге вакытка нинди алар ялгышлыклар, мәсәлән, аларның нинди ялгышлыклары булган шул китап чыгаруларында, мәсәлән, һәм хәзерге вакытка каралып карата нинди ялгышлыкларын без шул ук бу эшләрне эшләгәндә ясамаска тиешбез? Ну, минемчә, хәзерге, хәзерге тенденция ул да объектив, ну, бик тә объектив була булу. Мәсәлән, бу китапта, э, ну, бу китап укучылар булган өчен, как монда бик э, чыганаклар да күп түгел, ягъни монда сылтамалар юк. Ә, минемчә, хәзерге вакытта иң төп китаплар ул да, вот, мәсәлән, татар энциклопедиясе минем өчен, Аны укысак, аның яртысы ул сылтамалар, ягъни һәр абзацта сылтама каян алынган һәм китерелгән әдәбият ул да булса да меңләрчә китаплар өйрәнелгән. Ә, Россиядә генә түгел, ну, бөтен дөньядан җыелган китаплар. Хәзер вакытта вот ансы мөһим. Ә теге вакытында, ну, мин миңа авырак нәрсә әйтергә. Но минем минем фикер, вот шундый нациягә как бы вот, ну, на шундый центрга чыгару. милләтне үсү һәм патриотизмны арттыру. Чөнки аннары күрәбез э, нәрсә булганын, ну, булган дип ул теге причина түгел, причинно-следственная связь түгел, әмма дә ләкин 10-нчы э, еллар 20 гасырның ул да милли шуралар, ягъни татарларның берләшү иттифаклары һәм проектлары, Идел Ура проектлары һәм э, татар башкорт автономия проектлары. Ну, шуның нәтиҗәседер, бәлки. Ну, үз вакытындагы китап кирәк булган дип әйтә ул.